Itũũra rĩa Ndĩia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rĩmuru nĩ rĩmwe rĩũĩkaine rĩ ũmũ mũno kaũntĩ-inĩ ĩno. No na thengia wa ũmũ warĩo nĩ kũrĩ ihiga rĩa magegania rĩrĩa rĩngĩrũmbũiyo no gũtuĩka kĩgucĩrĩrio kĩa agendi aingĩ makĩria na ũguo gũcenjia mbica ya itũũra rĩrĩ kaimana. Rĩrĩ nĩrĩo ihiga rĩrĩa rĩũĩkaine ta ihiga rĩa guoya rĩrĩa rĩgucagĩrĩria andũ kuma kũndũ na kũndũ magĩũka kwĩyonera ũgemu wa gũkũ. Onao aikari makiuga atĩ mokaga gũkũ kũhurũka gũkũ kuona nĩ kũndũ kũhoreru na kwĩna ũgemu wa mwanya. Na tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ rũgano rwakĩo, aikari a gũkũ magatarĩria atĩ mĩaka ya hau kabere, ihiga rĩrĩ rĩarĩ gĩthimi gĩa kana imwana iria irenda kũgimara nĩ cikũgimara. Kuona marehagwo makerwo atĩ ũrĩa ũkũhota kũhamba ihiga rĩrĩ nginyagia gacumbĩrĩ karĩo nĩwe ũkagimara hĩndĩ ya mambura ma mwaka ũcio. Mwana akĩrĩkia eight akenda kũrua eragwo ahota kũhaimba ihiga rĩu yaani nĩ egũthiĩ kũrua to ndakĩrĩ na guoya. Ihĩĩ nĩ getha irue Dithemba rĩ, ciũkaga haha, mũndũ angĩaregire kũhamba harĩa ihiga rĩa guoya rĩ, ndangĩaruire tondũ nĩ onekaga bado arĩ o na guoya o na kahiũ ndangĩka atĩa? ndangĩũmĩrĩria. No na thengia wa riri wa ihiga rĩa guoya, itũũra rĩrĩ nĩ rĩhumbĩtwo riri makĩria nĩ mĩtĩ ngũrani ya kĩũndũire ĩrĩa ĩthiĩte na mbere ĩkĩhukaga kũndũ ngũrani, ĩrĩa aikari maratarĩria ũrĩa hau kabere yakoragwo ĩgĩtũmĩrwo. Ũngĩoire kĩndũ ta ndongu ũmĩhihinye yume maĩ mau ũguo, karima kau ndutu ĩyo yarutwo ũmĩwĩkĩre hatirĩ ndutu ĩngĩ yacokaga ho. Na plus no, no ya container no yakoragwo ĩgĩka atĩ no theru. No ona kũhana oro ũguo, njĩra cia gũkũ nĩ nderethu ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati kũrĩ arĩa mokaga gũcera gũkũ gwata ona barabara cia kũingĩra kũndũ gũkũ. Ũndũ ũrĩa aikari morĩtie makorwo makĩrorerwo barabara cia kũingĩra gũkũ nĩguo kũgucĩrĩria andũ aingĩ makĩria. Twende gũthondekerwo gabara kega tũrĩũkaga tũgaikũrũka na tũkahota kwambata tondũ nĩ tũthĩnĩkaga mũno tũgĩũka ona no ũhĩngwo na ũgwe ũru. Ihinda-inĩ oro rĩu, aikaria makoria thirikari ya kauntĩ ĩno kũiyũkia mĩtaratara mĩrũmu ya gũtigĩrĩra atĩ ihiga rĩrĩ nĩ rĩamenyeka makĩria nĩguo kũgucĩrĩria agendi aingĩ makĩria makĩendekithio na no gwakwo kũndũ gwa kũhurũka nĩguo gũtwarithia ũthii wa na mbere gwa itũũra rĩrĩ ona marĩa marigicĩirie. Rĩtagwo rĩa guoya kuona ihiga rĩrĩ rĩothe rĩnyitĩrĩirwo no kahiga kanini tu, na ũrĩa wothe woka na ahota kwambata ihiga rĩrĩ igũrũ Nĩatigaga nĩandĩka rĩĩtwa rĩake arĩ ta kĩririkano, nĩokĩte kuona ihiga rĩa guoya. Handũ-inĩ ha Kameme TV ihiga-inĩ rĩa guoya rwa mbũri kauntĩ-inĩ ya Kĩambu, njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.